Awle a hmasa in thla naupa youtube channel hi ala subscribe lo te kan awm anih chuan in kan lo subscribe sak theuh dawn nia tichuan in vaireng te lama ioc a in a kang a chu chu hetah hian in pitar pakhat kum sawm kawmi a kang hlum e an ti bawk a chu chu kan en chho anga kan nuai chho anga tichuan in a tul dan zir in sawi chho te kan tum leh dawn ni aw.

Helai hi in khat in khat leh motor pakhat chu nia a hnuai a hnuai a awm bawk a chuanin hei thlang lam pangah hian in a awm thla bawk a heng ho hi a kang fai vek ni awm a ni chanchin kim chang zawk hi kan la hre chiang bik lo a kan zawt ang a kan hriat a hria ang te kan zawt ang a chanchin kim chang hriat kan tum dawn a ni.
tunah hianin fire department lampangin an phuh thla chuai chuai a khu lampangah khuan ruang pakhat a lo awm a chu chu an phuh mit vek hunah mihring kal ngam anih chinah ruang hi-- an va zawng dawn ni a kang hle khawp mai khua a thal a thli a tam bawk a tun ang lai ah in kang theih na chance a sang khawp mai chuvang chuan in mitin te kan fim khur a ngai a ni aw in eng zat nge kang tunah hian in li ni chu in li maw luah lai vek a ni luah lai vek a ni leh. Thlang lampang hi a sam type tihna ania tiraw? A thlang pawh a sam type vek a mi? A ni le, i kang hlum an awm an tia enge kha kha? Pitar pakhat sual a awm. Pitar pakhat maw? Ka zir lo hle mai.
A kan chhan in.
Hello, Kawmthlang lam atang aw dang kang khu ni ber. Kawmthlang khuan hetian a rawn hlap alh chho vek tihna a ni mai helai hi maw? Englo mak a. Hnuaiah chuan mah ka hre thei. Chhungkaw zat ka hre thei ang.
Chungah hian. Hemi in pakhat ah hian mi pang an cheng a maw? Lalhmun CMA te pathum chuan an ne maw? Chuan pariat Puchana te nupa Pi pa pariat mi Sawmparuk an nih theih. Sawmparuk. Sawmpali. Sawmpali ah mi Sawmparuk an awm a maw? Helai thil tlang kha chu hriang a tir aw. A rawn chhuah dan hi Lalmui siam i sawi dan kha chuan maw in hnuai atangin a kang. A thlang ber atangin. Aw, thlang ber hnuai atangin. Kha chuan ama kha ute kha a luah maw a mei maw? Peter leh Peter leh naupang an awm a maw? Hello. Naupang ho khan i rawn rawn bawl a ni ang. Kha mi vel atanga rawn tlan chhuak a nih hmel.
A ni leh sang thei Michael vel hi a rawn thleng hma em nge? Thleng hma lo a a chhan chu pu lampangah a vel kha. State Bank lama ram kanga awm vangin thurin a lo kal a maw? A milaia khan
en chuan helai chu a kang fel awh a chak ber pawh a lo kang fel daih daih a ni maw? Tunah hianin ih pakhat chiah ni maw kan neih kang fel motor hi? Aw
chu a kang fel a kha a rawn fel a rawn fel a an kah khan. Thu lam panga a tui kha lo in hmang zo tawh aniang. Reilote a kan a kak leh hla si a, khitah an rawn in sawi leh ta a. Thin deuh lawk hian car an rawn ta maw a.
Bungrua engmah an chuh hman lo tina ni maw a chung ber te pawh hian. Ai a chung ber te te chu eng emaw zat khaw chu an la chhuak hman a. Chuan a chung ber te kha chuan an chuh hman lo.
Motor leh bike a kang tel an tih kha kha eng nge chhan? Engkim aw, pa kha hemi motor leh bike hi hemi a rawn in hliau chho khan a na lutuk tawh helai kha a chung a rawn kang tel tawh si khan a pui a thu lam chiah dan kha a ni ta ni in thu lam chiah khan ta kha a lak chhuah ngam kha a ni tawh si lo a chuvang chuan mei--

Thar maw bike chu? Varanda kha a insir reng ang tluk a ni.
Chuan a bul vel a in pawh in thiar chhuak vek ka nga ta rawh. Aw kan thiar chhuak vek a.
Hei he lampang pawh hi kang tep a a hlim hman a, a bang pawh hi kan pheh ta char char a. Saw lampang Assam type ang chi ho pawh kha kan veng ta char char a, bungrua zawng sawn kan saw lai a piah zawk thleng in kan la chhuak vek hman a maw.

Hei hi hall ah kan in dah lut tur bawk anga zan in ah hall ah lumen tur tih na nei chu. Thla ula ti hian chhiatna rap thlak tak mai kan khawthlang in kan han tawk a, pawi kan ti hle a, mipui ang pawn thei tawp kan chhuah a, amaherawh chu tiang dinhmun hi kan han ni ta a, chuvangin. VC leh Branch YMA Emergency Meeting chuan zanin hian mi tu pawh tlawm ngai thei apiang, hemi a kan bang ti mai ang, Thenfai ta tlang kan nei anga naktuk lam an ko tur khan ruang te thah liam a ngaih dawn avangin zaninah tlawm ngai taka, a hmun leh hmateii kan thenfai thenfaina tlang nei tur a ni tih laia kha kan en hriat hi ni sela chuanin chhiat tawk tak te lo awm lai lawkna tur hi community hall buatsaih a ni a Pu Kelemena te chhungte chu Helai vela a pi zawn te, pu zawn te inah rent tlan dan anga an awmna tur rual hman a ni tih lai kha min han hriat sak ula. Chuanin mei hi tih mit vek a ngaihdawn avangin khawngaihin department lam te pawh fire ni se, PHC lam ni se, current lam ni se ngenna siam kan duh a, zanin hian tui kan mamawhna a sang dawn a. Chuvangin, ka department lam te pawh min lo hria sak turin kan chah kan ngen bawk cheu ni sela, chuanin power lam ni se khawiha min lo hria sak bawk turin veng chhung mipui aiawhin ngenna kan siam ni ruah se. Mutbu vel kha branch yma ten an rawn khawn dawn a, kan neih remchang ang ang te. Lo tho khawm tura mipuite ngen leh hriat tir kan ni e. Awle, khami kha kan en theih ni leh rih phawt se la, kha nichina an rawn sawi ang khanin in hnuai ber tawngin Peter leh naupang an awm a, eh rawn an bawl a, naupang hoin ti kha a ni. An rawn bawlna atanga kang kai khatianga rawn alh chhote pawh kha a nih a rinawm a, an sawi dan hmang kha chuan maw a zia lo tak zet a ni kha an khawngaihthlak hle a, in li zet kang ral a ni a. an leinat awmin an khawngaihthlak tak zat a ni ti khan viewer ten kan ngaidan hrang hrang put te kha comment section ah khanin kan lo comment leh hlawm dawn nia tih kha ka rawn sawi leh a nih chu. Tichuan khati zawng kha kan en leh theih ni leh phawt rawh se.